Mähriban agzalaryň hem-de kanalymyň myhmanlary, şu günki wideomda men şular ýaly gyz köýnejiginiň tikilişini size görkezmekçi. Bu köýnejik dört-bäş ýaşly gyzjagazlar üçin. Men bu günki wideomda köýnegi ýeňli dikmekçi. Ýöne şular ýaly matadan hem şeýle lenta geçirip ölçegi edil şular ýaly bolýar. Yzy zamokly açylýan Şeýle köýnejik. Ýöne men indiki dikjek köýnegimi muny ýaly bitin däl-de, yzyny kuşakly şu lentadan kuşak dakylýan edip dikmekçi. Häzir biçilişini görkezip başlaýyn. Şu köýnegi dikmek üçin bize ini bir elli, boýam togsan santy bolan mata ýeterlikli bolýar. Ondan köýnek üçin bize näme? Bura bezeg bermek üçin şular ýaly lentalar gerek. Biram şular ýaly zolak gerek. Ýakasyna aýlamak üçin şu görnüşde rulýow edip Şu gara şifondan üç sm edip kesdim, gerekli uzynlygy alyp. Hem-de arkasyna goýmak üçin zamok gerek bolýar. Indi biz köýnegiň arkasy üçin men eýýäm çyzyk goýdum, häzir size düşündireýin. Şu arkasy. Arkasyny almak üçin men boýy ýigrimi dört santy, boýy ýigrimi dört santy, Iýnem bärtäki dikin paýyny aýryp, iýninem on sekiz santylyk mata aldym. Indi arkasynyň ýakasyny üç santa aşak düşýän ýokardan arkasynyň weýredi üçin sekiz santa alýan. Egni Fiksant alýan egnini. Indi egninden aşak 3 santy düşýän. Şeýle-de şony birikdirýän. Men birikdirdim. Ine şeýle. Indi şu taýdan 1 santy ýokary galýas. Bärdenem bir santa içine i şony şeýle aýlawrak edip çyzýar. Soň köýnejiň ýubkasyny berkideňde aýlawly gün gowa turar ýaly. Indi aşakdan goltuga çenli dokuz santy, sekiz santy alýas. Sekiz santy. Sekiz santy alýas. Indi bärdenem bu arkasy bolany üçin şu tikin paýyndan On dört santi On bäş santi On bäş santini belleýäs, şo iň oýulýan ýeri bolar ýaly i şeýdip gözjini bilenem egnimizi birikdirýäs. Ine, arkasy taýýar. Indi şuny biz kesip bilýäs.

Indi ýaňky diýşim ýaly, birazajyk içine bir sandy. Allyga, şonça ileräk edýär. Bunom, aý, lawrajyk. Kesýär. Ine, arkamyz taýýar. Indi öň tarapy. Öň tarap üçin edil şolar ýaly ýigrimi dört santy, beýleligine-de on sekiz santy. Indi ýakaň öňüň wyryzyna men bäş ýarym Bäş ýarym ýalyrak aşak düşdüm. Indi bärde dikin ýok, öňümizde. Şoň üçin bärsini ýedi alýas. Ýedi santy. Egnimiz sekiz. Edil arkasy ýaly. Üç santy aşak düşýäs. Indi bärsini bir santy içine. Sekiz santy ýokaryk. Indi öňümiz birazajyk oýrak bolar ýaly şuny On dört alýas. Arkasyny biz on bäş alypdyk-da. Dikininden on bäş alypdyk. Öňüni on dört alýas. Oýrak ýerini şeýle oýlar ýaly. Indi şeýle aýlap, munam egine birikdirýäs. Onnoň ýaňky diýşim ýaly şu taýynam bir santy ýokaryk galýas. Ine aşakda. I aýlap şeýle birikdirýäs. Indi öňüni biz biçemizde esasy şunu şeýle bellemeli, öňüni gün orta çyzygyny tutuň tapar ýaly. Ol bize ýubkany berkidende gerek bolar. Şu ortalygyny hökman belläýmeli. Boldy, munam kesýäs.

Öňüňizden taýýar. Bulam arkasy. Häzir indi ýubkanyň biçilişini görkezeýin size. Şu taýyny on sekiz alan bolsak, on iki on sekizimiz otuz alty, otuz alty bolýar. Şeýle. Indi bize hem öň gerek, hem yz gerek. Ýubkamyzam pol sonça bolar. Häzir men bärde çyzdym. Häzir size ýene-de görkezeýin. Indi ýaňky diýşim ýaly otuz alty bolsa, bize primerno kyrk gerek. Şuňa berkiseňde, sebäbi azajyk ýubkaň ýokarsyny zborka berseň gowy bolýar. Indi, şoň üçin primerno şeýleräk edip, göz çeni bilen, nähili diýse, ine, şeýleräk edip, şeýle aýlap, şol kyrk bolýança, nirede kyrka barýança gözlemeli. Ine, şeýle. Matamyz şu taýda men çyzyk çyzdym-da, ine, linýeýka bilen. Ine. Şeýle göni çyzyk çyzdy. Ine. Häzir şu göni çyzykdan biz keseris. Indi şi ýaňky diýşim ýaly şeýdip biz 40 bolýança şuny aýlap tapýas. Ine şeýle. Ana 40 boldumy? Ine. Ana, indi şony Kyrk bolan bolsa şo taýyny belleýäs. Indi belleýäs. Şu çüňkden hem şo kyrka çenli näçe çykýan bolsa. Hany göreli. Ýigrimi ýedi. Şu çüňkden şoňa ýigrimi ýedi bolýar. Indi şu metri şeýle ýeke ýeke ýeke ýeke ýigrimi ýedi ýigrimi ýedi ýigrimi ýedi ýigrimi ýedi belläp belläp belläp belläp şu çyzyga gelmeli. Şonda biz aýlanýas. Ine. Ine. Gördüňizmi? Indi bize ýubkaň uzynlygy gerek. Men 38 sant aldym. Indi şu aýlaw çyzygymdan häzir size gowy çykyp görkezeýin. Ine şeýle aýlap çyzdym-da. Görünýär. Indi şuňa metr goýýan. Indi 38-e al tapýan, 38-ine. Ondan şeýle lineýka ýene bärden ýene 38. Ýene bärik süýşürýän ýene 38. Ýene süýşürýän ýene 38. Şeýdip ine şeýle boýun aýlap çykmaly. Ine, görýäňizmi? Ana, indi şu tak gelýär. Ola, ola ilaw, bulam otuz sekiziňki. Ine. Ine şu. Görünýärmi? Häzir kesemde hasam görner. Indi men şundan aşa ile kesýän. Mundanam beýle kesýän. Onnoň şu biziň ýubkamyz bolýar. Men häzir keseýin, yzyny size görkezerin. Onnoň bizde şu taýda bölek galýar. Oňa-da ýeň goýýas-da, ýeň çykarýas. Taýda. Fonarik ýeňjagaz oturdarys. Şeýdibem şu togsan santylyk matadan gowja gyz köýnek. Plotny matadan biçseňem bolýa, aralyk matadan biçseňem bolýa, meňki munym az galyňrak. Şoň üçin ýeň oturtsaň has gowy mun ýaly mata sebäbi güýzde, ýazda geýer ýaly. Häzir men keseýin, ondan yzyny size görkezerin. Köýnegiň ýubkasyny kesdim. Indi, indi şular ýaly. Ana şeýle bolýar. Indi şu ýubka şu aralygyny bellemeli. Şu taýyny. Soň ony köýnege berkidemizde biler ýaly. Indi häzir şu köýnegiň hemme böleklerini azyrgaklap çykmaly. Ondan bir-birine bölekleri berkidip başlarys. Bu böleginden hem ýeňip içdim. Ine şeýleje ýeň. Ine şu ülňi boýunça. Biraz açyk aşagyna aýladym. Şu taýdanam bellik etdim iki tarapdan. Şundan şuňa çenli häzir iki sany stroçka berer. Soň egni zborka alar ýaly. Bärden orta çyzygyny belleme. Şeýlejek gyýypjyk. Boldy. Aşagynam epip rezinka geçirer. Onam fonarik ýeň bolar. Ine, ýaňky biçilen böleklerimiziň hemme ýerinden overlock geçdim. Hemme ýerinem dikmeli ýerinem, hemme dikmeli ýerinem bulawka bilen berkitdim. Eginlerini berkitýäs, gapdallaryny, arkasyny dikýäs. Bula köýnegimiziň ýokarky bölegi. Bulam köýnegimiziň ýubkasy. Oňa mine diňe bir tarabynda, arkasynda dikin bolýar. Bunam bulawkalar bilen berkitdim, häzir sürer. Soň biz şu Arka ýubkaň arka dikini köýnegimiziň arka dikinine gabat geler ýalak edip şeýle berkideris. Eýýäm hana köýnegimiziň sudury emele gelip başlady. Ine şular ýaly. Häzir men dikeýin, soň nähili berkidýänligimi size görkezerin. Şu iki gapdal dikinlerini berkitmäkäk öňüniň lentasyny tutmalydygy ýaňy size ýatlatmak ýadymdan çykypdyr. Lentany şeýle ak sapak bilen öňüne berkidýäs. Onuň iki gapdallaryny şeýle yzky tarap bilen dikeris. Lentany birikdirdim. Şu taýda açyk ýokarrak etdim. Ýubkany şuňa dikemde lenta azajyk ýokarda bolar ýaly. Guşak dakýanlygym üçin şu guşak bilen öňündäki lenta şu taýda deň urownda durar ýaly. Indi häzir şu guşaklaram şeýle goýýas. Bulam şeýle. Indi şeýdibi bulawkalaýas. Ilki şulary berkideýin. Eýlek-beýlek oýnap durmaz ýaly. Indi şeýle. Bu tarabynam edil şular ýaly berkideris, ondan süreris. Ondan guşagymyz taýyn, diňe ýubkany aşak berkidäýmeli bolýar. Ynha, ýubkamyzy dikdik. Soň ýöne etegini epmeli. Etegini sähelçe şeýle, bir sant aýy diýip eperin uzak oýuna. Indi, ýubkamyzyň ýokarsyny iki sany stroçka berdim. Indi zborka birneme gysdym. Şu ýokarky bölegini ylaýyk sazlanar ýalagy edip, ine, şular ýaly. Şoňa görä sazlap şeýdip indi berkidäýmeli. Ýeňimiz em ynha. Muny kolokolçik etjekdim boldy. Azjyk kiçiräk boldy. Şoň üçin obyçnyý ýeň. Bärsini iki stroçka berdim. Iki stroçka berseň ýeň oturdaňda birinjiden-ä gowy bolýar. Onnoňam ýeň gowudan otyrýar. Şular ýaljak ýeňimiz bolar. Ine şeýdipjik berkider. Oňa şu taýdaky bellän üçburçlygymyzy egnimize sazlap, şeýle kökleýäs. Onuň nikini beräýiň meni. Bärigem gara ýaňky görkezen rulýomy aýlan. Zamok oturdanymdan soň, entek zamogam oturtmaly. Indi men size gysgaça düşündirjek bolýan-da. Indi şu ýubkamy zborka berdik. Ýubkamyzyň arka dikinini Tapýas, ine, arka dikini. Bir dikin bar şu ýubkada. Köýnegimiziňem arka dikini bilen şu ýubkaň arka dikinini birikdirýäs. Şeýle. Ondan ştaky soň zamoga oturtmaly. Ýubka-da gdje-t primerno şular ýalak ýere çenli bellik edip, ştaýdan bir on iki, on üç santimetrden zakrepka bermeli. Soň şu ýanky aralyga, ine, şul aralyga zamok oturtmaly, arka dikine. Onnoň ruli gaýlamaly. Indi biz häzir ýubkaň göni aralygyny tapýas. Häli bellik edipdik, ine, ştaýda. Sapak bilen men bellik edipdim. Şu göni aralygy, şu arka dikiniň edil garşysy, indi şu. Indi biz köýnegimiziň öňüniň aralygyny tapýarys. Ine, onam goňur sapak bilen belläpdim. Indi şu ýanky

Indi, ol aralyk bilen bul aralyk bellendi-de, men ştaýda zborka gatyberipdirin. Şoň üçin sazlap, ýuwaşlyk bilen goýberýäs. Zborkasyny gowşadýas. Ýene görýäs. Ýene-de gowşatmaly.

Geňräk bolup gider ýaly eliňiz bilen sazlap gidin. Bolly, ine. Ýubka bilen köýnek deň razmere geldi şu wagt. Indi şuny bulawkalap çykýas, uzak öýne-de sürýäs. Doly sürüp bolanymyzdan soň, ondan şu arka dikini ýaňky bellige çenli söküp, zamogyny oturtsak, rulýony aýlasak, ýeňlerini dakmaly, etegini epmeli. Şeýdip hem köýnegimiz taýýar. Häzir men bugawkalaýyn, size öwrüp görkezeýin. Onnoň paçti taýýarrak boluberýärem köýnegimiz. Düşünmedik ýerleriňizde kommentariýa ýazyň. Wagtym boldugyndan size jogap bererin.

Başga zada güýmenmän, diňe şuňa uzat. Şu tikim bilen şuny iş edinseň, iki-üç sagadyň içinde şu köýnegi dikip bolýar. Başgaçarak dikýänlerem bardyr, men öz dikişimi görkezýän. Her kim bir hili dikýär. Şoň üçin kommentariýalarda ýalňyş, on ýaly bolanok diýip ýazyp oturmaň. Hemme zadam bolýar. Nähili dikesiň gelse ol seň öz islegiňe bagly. Meň ýanly köýnek wideomda million sany kommentariýa Onýam biçilenok, ýalňyş. Ýalňyş diýilen zat ýok. Halamadyňyz, oňa men düşünýän, ol başga gürrüň. Ýöne ýalňyş on ýaly bolanok, hemede adam bolýa. Matany çöwre dikineňde-de bolup dur, iňkese dikineňde-de bolup dur, öňüni başga reňk, yzyny başga reňk edeňde-de bolup dur. Ol adamyň öz islegine bagly. Gowy kommentariýalaram kän. Ony ýazýanlara köp sag boluň. Görýäniňiz üçinem köp sag boluň. Şoň üçin her kim bir hili dikýär. Menem öz dikişimi görkezýän. Ine, şular ýaljygam köýnek bolýar soňunda. Indi kamerany elime almasam, dol nemedi bilen ok size. Ine siz bilen şeýleje göýnek dikdik. Lahasy modunjyda boldy. Ine de guşagy ýerinden hem dakan, ýubkasam pyşnyja. Gyzjagazlar pyrlananda şeýle Hany, şun ýaly. Bulam ýeňi. Ikinji ýeňinem taýýarla, näzir oturdaryn diker. Bunam näme ederin, men zamogam gara zamok dakaryn. Zamogam ama bolmaly bir ýerde. Aý, bulady. Alyp döwere. Bolýa, o da hiç. Zamok dakaryn, dakanymdan soň, häzir onam gysgaça görkezeýin size.

Rulewam alyp, şeýdýän, ine, primerno, ondan şeýle, şeýderin, ine, bulawkalar, zamok şuň içinde bolýar. Ondan bir lapka şeýle sürüp çykýan. Soňam ýaňkyny şeýle öwürýänini şeýdip sürüp çykýan bir lapka. Düşündirip bildimmika? Soňundan ine şular ýaly bolýar. Şu içinde bolmaly. Ine. Ine şeýle bolýar. Hawa, şunuň bilen şu wideomam doly köýnegi dikmesem hem düşündirip bildimmika mä diýýän. Şu wideomy düşürip gutarýan. Kommentariýa ýazyň, laýk goýuň halan bolsaňyz. Indiki wideolarymda görüşýänçäk, hoş sag boluň.